Хәерле көннәр, кадерле дуслар, хөрмәтле кунакларыбыз, исәнмесез! Бүгенге кичәбезне Ләйсән моңлы бишегебез җыры белән автор башкаручы, композитор Зөлфия Җиһан башлап җибәрде. Әйе, бу бер дә юкка гына түгел, чөнки менә бүгенге кичәбезнең төп кунагы Руфания Гыйләҗева сүзләренә язылган бу җыр.

Менә бүген Руфәния Гыйләҗева үзенең туган көн уңае белән дусларын, каләмдәшләрен менә шушы Әдәбият тарихы музеена җыелды. Әйе, бездә бүген кунаклар бик күп, Рушания. Без кичә дәвамында һәрберсе белән таныштырырбыз, җаен табырбыз. Әлегә менә синең белән әңгәмә корасы килә. Рушания, чынлап та бит инде менә без бүгенге кичәбезне Хәрефләр өйрәнәбез дип атадык. Адәм урак баласы гомер-гомергә өйрәнә. Башта атлап китәргә, аннан беренче сүзен әйтергә, гомер итәргә, язарга, яшәргә гомумән өйрәнә. Ә иҗат итәргә, менә иҗат итәргә өйрәнеп була микән, кызлар? Рушания, иҗат итү менә синең кайчан башланды? Чынлап та, ул иҗат итәргә өйрәнү кирәкме, ил инде ул Ходайдан бирелгән бүләк микән?
Исәнмесез тагын бер тапкыр. Барчагыз белән исәнләшә, Һөнәрем дусларым, якын дусларым. Хәрефләр өйрәнәбез дигән кичә бит инде бүген. Чынлап та, авыл кызына инде ул хәрефләр өйрәнү авылдан башлана. Авыл үзе ул иҗат чыганагы, авыл үзе ул илһам чишмәсе. Мин инде туган авылымнага багышланган бик күп шигырьләр яздым шушы дәвердә. Һәм иҗат чишмәм шул авылдан башланган дип уйлыйм. Миңа унике яшьтә булгандыр. Беренче шигырьләр, беренче язмалар шул унике яшьтән башланды инде. Әй, унике яшь, мәктәп чоры, мәктәп еллары, күңелле, матур мизгелләр. Безнең бу буын бит инде ул Рушания пионерда булган буын, комсомолда булган буын, әйеме? Ул вакытта һәрбер класста һәрбер укучы ниндидер бер вазыйфа йөкләнә безгә, әйеме? Ул, Тимурчылар да булдык инде без, әйеме, нинди генә газеталар, журналлар да чыгармадык без, әйеме. Менә сезгә класста бу вакытта нинди вазыйфа йөкләнде икән? Әйе, минем әнием безнең класс җитәкчесе иде инде, әнием Фидания, бүген көндә дә әле ул исән, аңа 91 яшь. Һәм миңа шундый йөкләмә итеп, мин инде класс советы рәисе идем. Шушындый көндәлекне алып барырга миңа әни кушкан иде. Ә мин шул көндәлекне менә шушы рәсем дәфтәрендә бер көндәлек алып бардым, бер яу дәверендә, бу 68 нче елда. Укучыларга да күрсәтик әле менә, Газинур Гафиятуллин исемендәге отряд көндәлеге булган икән ул, әйеме? Әйе, безнең көндәлек шушы беренче биттән башлана инде. Газинур Гафиятуллин исемендәге безнең отряд иде. Без аның җырын да өйрәндек үзебезнең класс белән. Бу алтынчы класста укыгандагы. Шушы көндәлек. Монда инде төрле вакыйгалар язылган, политинформация көне, тимер томыр җыюлар, монда кәгазь җыюлар, болар барысы да шушы көндәлеккә сыйган һәм очрашуларда шушы көндәлексез безнең очрашуларыбыз үтми. Күп еллар үткәчтен класс белән очрашабыз әле хәзерге көннәрдә. Рәхмәт, Лайсән, иҗат көндәлек белән башланып китте сезнең иҗат, әйеме? Әйе, көндәлек белән башланып китте. Әйе, менә без бүген Әдәбият тарихы музеенда, монда төрледән төрле экспонатлар бар безнең. Менә өстәлебездә, өстәлебезгә тикмәгә генә язу машинкасы куелмады. Менә синең буын өчен бу язу машинкасы танышмы, Рушания? Сиңа анда менә шушы машинкада язарга туры килдеме икән?
Әйе, бу машинка минем өчен бик кадерле һәм бик якын, чөнки Аяз абыйларның бакчаларында кунганда, сәгать өчтә Аяз абый торып, теке-теке шушы машинада текелдәр иде. Һәм мин инде аның машинкасында дөрес бер төймәсенә дә басмадым, чөнки бит инде нинди машинка дигәндәй, шушы машинкада бит инде күп әйберләр язды, хатлар яза иде Аяз абый, шуңа күрә бу машинка минем шул көннән бирле үземә бик таныш дип әйтәсем килә. Үзем язмасам да машинкада, бүгенге көндә бит инде компьютерда язабыз. Шулай шул.
Менә Аяз абыйны искә алып үттек. Чынлап та, Гыйләҗева икмәген генә түгел, Аяз Гыйләҗевларның дәвамчылары дип тә әйтәсем килә, чөнки Азат, әтиең Азат, Аяз абыйның туганы була. Әйе. Әйе, менә компьютерда язам дидем. Бүгенге көндә Рушания Гыйләҗева безнең биш китап авторы. Менә Яшьлеккә хат. Алма-тау кошы, чигү чигәм әле, Хәрефләр өйрәнәбез, Мәңгелек моң китаплары дигән биш китабы дөнья күрде. Менә, Рушания, шушы урында әңгәмәне туктатабыз һәм дә бер кунагыбызга, Э, сорау бирәсебез килә. Беләсезме, яшьлеккә хат беренче китабы Рушаниянең чыга. Һәм дә иң беренче сиңа кем юллама бирә, кем кереш сүз яза? Бу инде безнең Галиәхмәт абый Шаһи. Әйе, Галиәхмәт абый Шаһи була. Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы, безнең яраткан шагыйребез Галиәхмәт абый Шаһи бездә бүген кунакта. Әйдәгез әле, Галиәхмәт абыйны да тыңлап үтик әле. Рәхим итегез, Галиәхмәт абый. Кызык, әле тот.
Мин Рушаниянең иҗатында минем дә күпмедер өлешем бар, аңа чиксез куанам, шатланам. Әле бу Сорнак китабында без икәү әтә чыгардык монда.

Бөркетләр кыяйгачы кыяда оялыйлар. Еш вакытта һәр көннән дә канатлы кыялыйлар. Кыяуларны чит җирләрдә йөртә адәм баласын, утка тотсын, суга салсын, үкенечкә калмасын. Уралтау бөркетләренең канат кагынган чагы, йөрәктә сөю утының дөрләп кабынган чагы. Бөркетләрнең кыясы бар, кошчыкларның оясы. Поездлар үтеп киткәндә җанны кая куясың? Рәхмәт, Салих Татабый. Бик мәгълүм рәхмәт. Яме киләчәктә дә иҗатыгыз бергә барсын диясем килә һәм дә иҗатташ дуслар булып әле сезгә күп еллар яшәргә, эшләргә, иҗат итәргә насыйп булсын. Менә август ае. Әйе, унбишенче август, Рушания Гыйләҗеваның туган көне. Ә август аенда безнең вакытлы мәтбугат Рушаниягә бигрәк тә игътибарлы булды. Менә Якты юл, Шәхри Чаллы, Саллы гына язмасын, аның хикәясен урнаштырып бастырып чыгарды. Рушания әйтә әле, менә, белән син бик тә теләктәшлек итәсең. Әйе, вакытлы матбугат минем инде ул иң. Кирәкле дип саныйм мин үземә, чөнки язмалар чыгып тора. Менә Мәдәни җом, Мәдәни җомга газетасы, Якты юл газетасы, Шәһрища авылы газетасы, Мәйдан журналы, Сөембикә журналлары, Чаян журналлары, болар инде минем өстәл журналларым һәм өстәл газеталарым. Аларсыз бер ничек тә яшәп булмый. Шулаймы? Рәхмәт.
Менә, Рушания, беләсеңме, хәзерге көндә бит инде гади халык, эх, газета укымыйбыз, Китап укымыйбыз дигән заманнар бит хәзер, әйеме? Ләкин аның укучысы бар. Ул һәрвакытта да китапның да, газетаның да үз укучысы булган диясем килә. Ә менә ә өйгә алдыру? Менә язучыларыбыз, каләм тибрәтүчеләребез безнең аны өйгә алдыралар микән? Менә минем шул хакта беләсем килә. Син нинди газеталарны өеңә алдырасың?
Өстәлемнән төшмәенә генә Мәдәни җомга да, Шәһри чаллы, Якты юл, Майдан журналы, шуннан соң Сөембикә журналы, Чаян журналлары, болар минем өстәл, өстәл матбугат чараларым. Боларсыз яши, яшәп булмый, беренчедән. Әйе, шулай булсын, киләчәктә дә менә синең дусларың күп булган кебек, бакытлы матбугат та синең һәрдаим дустың, киңәшчең, сердәшсең булсын. Бүгенге кичәбездә безнең тагын бер иҗатташ дусты, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы, шагыйребез, яраткан шагыйребез дип әйтәсем килә, бу инде Айрат Суфиянов. Әйдә, Айрат, син дә үзеңнең теләкләреңне, шигъри юлларыңны Рушаниябезгә бүләк ит әле. Мин Рушания Гыйләҗеваны якынча менә 2006-2007 нче еллардан бирле беләм. Ул һәрвакыт бөтен бөтен чараларда да актив катнаша, үзе җырлый, үзе бии, үзе шигырь сөйли, үзе проза яза. Балалар өчен Бик матур хәрефләр таныйбыз дигән китабы чыкты. Ул Әймәни бик сирәк очрый торган уникаль китап. Прозада нәсерләр яза, бик матур, бик матур хикәяләр яза. Үскәннән үсә көн саен. Һәм якынлашып килгән аны туган көне белән чын күңелдән кайнар котлыйм. Бәхетле булсын, илһамлы булсын, сау-сәламәт булсын, исән-сау булсын, һәрвакыт милләтебезгә хезмәт итсен, балаларын да онытмасын, билгеле, балалар менә ул балалар өчен бик сөенечле күчтәнәч ясады, үзенчә бик матур, кабатланмый торган, сирәк була торган очрак. Балалар өчен язу аеруча авыр һәм җаваплы. Шуңа күрә мин аңарга уңышлар телим. Менә мин Рушания Гыйләҗеваның бер шигырен укып китәсем килә. Без җиләккә барган идек. Рушания, мин, Рәзиф, Зифа. Шунда күбәләк ияреп кайткан. Мин ул күбәләккә нинди язган имәйме? Минем кыска гына ул, мин әйме аны. Монда алып килмәдем. Рушаниянең шул күбәләк дигән шигырен укып китәсем килә. Күбәләк. Аллы-гөлле чәчәкләргә охшаш, саф җиһан бүләге күбәләк. Күрче, өйгә ияреп кайткан бит җиләкләрем белән бергәләп. Күбәләккәй болын киңлегендә җиләклекне байкап арганмы, әллә инде төшенергә тели бу тормышлар чынмы, ялганмы? Йокысыннан уятырга кыймыйм. Йоклый, канатларын кушырып. Гаҗәпләнеп карап, тынып калдым, татлы йокысына кушылып. Белә, тоя, аңлый алган төсле, Һич тә рәнҗ итеп лә тимәсен. И гүзәлем, ничек озатыйм соң, гомер озайтыйм соң гомереңне, килә диясем. Көрән тылсымчысын саксылык белән хозурланып алдым учыма. Дөнья мәшәкате бер мизгелгә кунды кебек канат очына. Канатларын җилпеп, очып китте. Тирбәндереп, уйлар агышын, нәни дустым, үзенә алды кебек. Бер көнлек дөньяның сагышы. Бик матур шигырь бу, менә шулкадәр түбән тотылган. Шулаймы? Бик зур рәхмәт Айрат, яме. Мин уңышлар телим Рушаняга. Рушания турында бик күп әйтергә булыр иде, бик күп сөйләргә булыр иде, мөмкин. Ярар, бик зур рәхмәт, әле киләчәктә, Аллабирсаң, Аллабирсаң, әйтәсе сүзләр вакытлы матбугатта да басылыр, бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Безнең Рушаниябез чынлап та дуслары белән бәхетле бит ул. Менә Галиәхмәт абый буламы, Айрат буламы, менә тагын бер янәшәбездә бик күп популяр китаплар авторы, безнең Ләйсән әдәби иҗат берләшмәсе әгъзасе, безнең танылган язучыбыз дип әйтәсем килә, Зифа Кадырова. Менә аның да Иҗатташ дустыңа үз теләкләре, үз фикерләре бар. Рәхим итәм сиңа.
Исәнмесез, хөрмәтле иҗатташлар! Кычкырдык. Мин инде Рушаниянең иҗаты, үзе, Рушания үзе нинди, аның иҗаты шундый. Ул самими, ул шулкадәр чиста, ул әле теге балалыктан аерылып бетмәгән кеше кебек. Менә, менә шул, Һәрвакыт шаккатып нитәм, тыңлыйм да, күзәтәм дә дигән кебек. Менә ул пионер вожатый булган, ул шулай булып калган. Һаман да әле шушылай оештыру, нидер теге юкка гына да сөенү, бу бик сирәк кешегә бирелә торган холык-фигыль имин. И без шуны күзәтәбез. Кеше шушы яшенә җитеп, үзенең чисталыгын, сафлыгын югалтмаган. Менә шуңа күрә Рушания Мәңге яшь булып кал! Андагы моң, безнең арада бик сирәкләргә бирелгән моң. Аның җырлавын да яратабыз, аның язуын да яратабыз. Шакир ага, Рушания, тагын туган көнең белән! Соңгы юбилей булмасын, әле киләчәктә күп-күп булсын юбилейларың, китапларың. Әйтәсе сүзең күптер, язып бетерергә язсын. Шулай булсын, әйе, чынлап та шулай булсын. Ул безнең Рушаниябыз үзенә бер төрле серле дә, гади дә ул кайсы вакытта. Аны бер сүз белән рәнҗетергә дә, бер сүз белән аны сөендергә дә мөмкин. Чынлап та, киләчәктә иҗат уңышларың беркайчан да сүнмәсен. Менә Рушаниянең әсәрләре шигъри җаннарны ымсындырып кына калдырмый, эретә дә. Менә без моны хәзер дәлиллик әле. Менә бүген бездә кунакта Ләйсән әдәби-иҗат берләшмәсе әгъзасы, безнең Шәгъри Шәһри Чаллы газетасы хезмәткәре Айзирә Имамова. Әйдә әле, Айзирә, сине дә тыңлыйк хәзер. Сәләмә Кычкыр.
Раушания апа, дип әйтәм инде үзебезчә якын иттереп, якынлашып килүче туган көне белән тәбриклибез. Һәм менә күңелемә бер шигырь үтеп керде. Шуны укып китәм, кыска булса да, анда менә шундый көчле ни бар. Миңа бик ошады. Тамчылар. Тәрәздә тамчылар йөгерде. Әй, кызык, куышу, уйнавы. Яшеннән чәчелгән яктылык күкләргә күтәрә уемны. Тамчылар туктамый куыша, су тулы касәләр ялтырый. Тамчылар тавышы күкләрнең Күкрәвен ишетеп калтырыйм. Яшенле яңгырда коенып, Йөрәгем сафлана, яшәрә. Мин, тамчы, ташны да тишәм, Дип омтылам дөньяда яшәргә. Миңа бу шигырь ошады, нәкъ ул сезне искәртә кебек, шуңа да алга таба да нәкъ шул тамчы кебек омтылып яшәргә язсын сезгә. Шулай булсын, Айзилә, бик зур рәхмәт, яме. Менә Рушаняның бөтен иҗаты дәвамында җырга моңга гашыйк икәнлеге кычкырып тора. Аның әдәби геройлары шатлыкта да, кайгы, хәсрәтләрдә дә, кичергәндә дә һаман җыр көйлиләр кебек. Аның бер җырчыга дигән шигырендә менә мондый өзек бар. Җыр тарата халкым күңеленә, шигырь тулы моңлы аһәңне, ди ул. Әйе, аның шигырьләре җырлап тора. Менә бүген бездә, бездә кунакта инде тыңлап үттек, автор-башкаручы, композиторыбыз Зөлфия Җиһанны. Ул безгә тагын бер, аның яңа бер җырын алып килде. Ул татлы.

Рәхмәт, Зөлфия ханым, бик зур рәхмәт. Татлы сөю дигән җыр бик матур. Әйе, чынлап та сезнең күңелләрегез бер-берсен менә яраталар. Шуңа күрә сезнең җырларыгыз да

Әнисе Фидания ханым исән. Әйе, әниләре, әтиләре исән балалар, алар 60 та да, 70 тә дә һаман яшь сабый булып калалардыр. Чөнки аларның иңсәләренә менә куерга куеп ял итергә әниләре исән. Син әле бәхетле, мин синең өчен бик тә, бик тә шатмын. Менә, кадерле дусларым, инде кичәбез ахырына якынлаша. Менә, Рушания, әйтәм, күңел түрендә сакланган, Иң матур, иң матуры дигән менә шигырьне хәзер менә укучыларыбызга, дусларга, менә каләмдәшләреңә ук әле, яме. Һәм дә укучыларыбызга әйтер теләкләрең. Әйе, бүгенге кичәне оештырган һәм аны алып баручы безнең җитәкчебез, Ләйсән әдәби берләшмәсенең җитәкчесе Мохтар Нуруллинага бик зур рәхмәтемне белдерәм. Монда килгән дусларыма, барчасына да, Зөлфиягә, Зифага, Гөлзирәгә, Айратка, Вәлирәхмәт абыйга һәм Зөлфия миһманга үземнең рәхмәтемне белдерәсем килә. Һәм бүген кичәне төшергән ханым-ханымнарга сезгә шул ук зур рәхмәт. Чынлап та, укучыларга нинди теләк? Китапларны яратырга, китапларны сөяргә һәм алар белән мендәр астына куеп йокларга кирәк китапларны. Китапларны чынлап та укымый димиләр. Хәзерге вакытта без аңлыйбыз, беләбез, китап укучылар. Бар. Китапны яратучылар бар. Һәм алар бик күп. Һәм китап ул үлми, беркайчан да үлмиячәк. Һәм без китапларны, Аллаһ боерса, тудырып торырбыз. Без әсәрләрне язып торырбыз. Безгә сәламәтлек кирәк һәм барчабызга да сәламәтлек телим. Һәм үземнең йөрәктән ургылып чыккан бер шигыремне сезгә бүләк итәм. Шигырь туа дигән шигырь. Шигырьләрне нигә шулай күз яшьләре аша язам? Җан тетрәнә, шигырь туа, татлы газап бушап кала. Шигырь туа, иңнәремә куя канат, очар канат, кайчак күңел төпкелемдә саркып куя, куя, кана. Кайвакытта газаплардан арындыра, итә азат. Ачы сүзләр җан өшетсә, йөрәгемә уклар кадап. Сөйгәнеңнең хыянәте яраласа, салып газап. Сөюеңне ак бит итеп, яз бер шигырь, кайгың тарат. Шигырьләрне нигә шулай күз яшьләре аша язам? Җан тетрәмә, Шигырь туа, татлы газап бушап кала. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар! Рәхмәт, Рушания, чынлап та. Кадерле дуслар, хөрмәтле укучыларыбыз, бүген Рушания Гыйләҗевның туган көне. Ә инде менә туган көнне күңел барыбер бүләк көтә. Әйе, менә бүгенге кичәбезнең һәрбер әйтелгән сүз, һәрбер теләкләребез сиңа бүләк булсын. Әле алай гына түгел, кадерле укучыларыбыз, бүген безгә бүләккә менә шәһәребездә күренекле рәссам Зөлфия Мөхәммәтдинова үзенең бүләген җибәрде. Бу шундый бик матур картина, ул Рушаниянең күңел халәтен билгели торган, билли торган картина дип тә әйтәсем килә. Менә шушы Бүләкне кабул итеп, бездән кабул итеп алырсың, яме. Кадерле дуслар, 2021 нче ел, Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Менә шушы уңай белән үтте дип уйлыйк әле шушы кичәне. Ул бер тагын бер нокта булсын, тагын бер безгә менә киләчәккә планнарыбызны, безнең барлык максатларыбыз, барлык планнарыбыз тормышка ашсын диясе килә. Кадерле дуслар! Инде Рушания Гыйләҗ улының белән мин Татар теле дигән шигыре белән кичәбезне тәмамлыйсым килә. Татар теле. Безнең нигез, ана теле, изге тел. Телебез бай, искитмәле, сокланып туймаслык гел. Татар теле, бәхет теле. Әнкәем өйрәткән тел, күңелемнең иң түренә ялкынын гөрләткән тел. Тукай теле, кояш теле, татар иле мәрҗәне, түкми, чәчми саклау кирәк, саекмас хәзинәне, ди. Чынлап та, киләчәктә Рушанияга шушы хәзинәне түкми, чәчми, бары тик баетып кына, үзенең менә иҗаты белән баетып, тулыландырып кына яшәргә насыйп булсын диясебез килә. Рәхмәт! Кадерле дусларым, кадерле иҗатташлар, барыгызга да бик зур рәхмәт сезгә!